Lamo weche lamo be tek. Chiro ma mon dhie ti iriw gi lemo to gidhi e chiro to gidonje lamo. Kawuono ting'eni kaka naseoro dhako suk malich. Kawuono taywero kado. Januar nyocha tek koda nyocha tek koda nyocha tek koda kanyo wuoyo. Kawuono Ah, ring'o dwa chamore e odni. Odni dwa dung' mamit. Odni dwa dung' mamit sawa. Awinjo awinja kamo ring'o dwa chielore ma. Hey. Eh, eh, abebo. Ai. Soba. Mm. Ineno kaka wuon achalo majam mijengo. Goyo chak, goyo chak. Hey. Mm, mm. Idi idi iwuotho nang'? Ah, wuotho maber. Ambe. Awuotho maber wada baby boy. Ah, kiwuotho maber to ber ya wato. Mos meno motinga tinga ngo marach. Ah ah, dong'e na puonjora fundi. Nitie gik moko na ng'at na loso ni ga shura kot ka. Mos meno ng'ino ok tigo ga tu. Eh, ng'eyo na loso ni shura kaka na na mi pesa na yudo pesa nyi ni dhi ka go ringo cha. Mm. Idhi kel go maini walosi kata ringo. Kawuono wet fry moro nyawadwa ng'en kata jirani poko atambua ga ni ni wan ga gimoro. Lakini ing'eni ginene nitie shida moro ka moro. Shida mane? Eh, los na ring'o chap chap. Moka na gas los na ring'o chap chap. Ok onyiewre, ring'o no ok onyiewre. Eh, Pesa mi nene mi acha wada ah, baby. Eh. Adhi go e nini pote apata donge mama moro dhi oyudo onyo owin 1000 oketo 500 ni to win alufu. Ka neno kama miyo mana mwado jo ingo. Kinyisa, kik kik kik poni pesa la. Kik poni pesa la. It is either iduok na pesa kata imiya ringo. Winji, donge koro an donge ne en mia abich? Aketa ayudo alufu, dong' achamo, dong' amor. Ka duoko alufuno ni mondo koro ayud kata alufu moro ariyo. E kaka jogo lal gi pesa. Suba, it is either imiya ringo kata imiya pesa. Mm -mm, koro gima otimore nindo kech to kwanindi, Ah. alot moro manyiewo kae. Ah. We agol chongi mondo alos alotno.

Gol tiendi mondo ated na lot no jowar. Three months mokalo pok wachamo soup. Man kawuono na anyago suba ne bedi ne pinya. Three one more day ni kichama lot ah, mara mali. Gimodwa timo. Eh. It is either okitedi ang'ado sufuria hapo kwa gas gi mus meno gi sufuria kata ijipanga kata idhi omona ring'o. Ah ah ya yewe timo ni kama ndio yawa. Ok wabi winjore. Ok wabi winjore odni. Pesa seko ni ndio la potea. Odni ok wabi winjore. Haya. Sufria na bu onge tedo ka, dwe ni onge tedo ka. Ibro koro jipa, iwachimo ah, nade? ibro Koro jipanga. iwachimo Ana nade? nyalo chiemo Koro te. kiseng'ado sufria gi Ai, msumeno koro anyalo atedo ng'ado nang'o? sufria gi msumeno mondo ijipang. Ok anyal miyi pesa tera ako kucha. Be wiyi nitiega? Be ingimaga? Ang'o ma chami ka samoro? Jopotia pata go chal ma gin jo-Illuminati. Jo Illuminati ma nini ng'ama nori? Jogo Jo- jo- yuaya. Jo Illuminati ma iminyo doye. Gi- Aorie buche koso na aorie pote apata. Na urie bute koso na urie patia pat. Wani we go koko jirani ne wingi. Jirani kwani jirani no mo mi pesa. 500 magolo manyien, magolo ma M-Pesa. Bibi dongeni kata ngino kadhi. M-Pesa no dongi gotongo la adek na mini dhi ng'io goringo. It is it is either pong sufuria

An to ok iketa gi form manono go. An to sufuria cha to king'ade ni ang'ado ang'ado gini ang'ado sano. Akoni ni sufuria cha. We apa gini kanjuguna ka sani. Dhi pa gidhi wang'ado go ng'uti nikech sufuria cha to kang' ni ng'adi. Mano pa king'ado go tiende ni machieko chieko go. Sufuria dangi ma ng'ade ni potia pesa potia pata ma to akanye ni. Rudori na wuoyi.